Hello, Sathil Technology in nan ku kan tlaih ṭhan hna. Tutan cu phone kong si ti loin aa thluak i ṭawlnak phun dangte tutan ah van chim ka duh le cucu zeidah a si kan ti si ahcun aa Mirang nih birthday guest an timi nan chuahni kha hika zan keimah nih ka van in khat hmanh hna la le mah cucu tuah dingmi phun hleihnih a um le aa Pakhat hmanh hrelh lo tein ṭha tein na vun tuah dingah khan van sawm hmasa hna kha duh. Na chuah ni, na chuah kum, na chuah thla kha kan tuak lai caah cucaah cun hihi tuahnak ding caah hin kalkulei ṭha a hau, pawngsat a hauh caah khan pawngsat kha aa van i lak ta u law pawngsat in aa kan tuak hnu lawng khan fawi tein hi video hin zohpan kan tuah khawh lai. Silosi le nan pawng i ummi Phone kha van hlang ta hna law chikkhat in hi ka tuah dingmi hi Kalkawlei ṭha in an zapi tein van tuak ṭi hna usih ti kha ka van sawm hna. YouTube channel te hi subscribe le a pong ummi darkheng le all timte ka hme piak ve u law cun ka Facebook page simi CTL Technology te zong hi like ka hme piak ve te kan. Cia cun kan zoh hna lai. A pakhatnak cem ah na tuah dingmi cu na chuah thla kha tahchunhnak ah November na chuah si November cu thlei khat thla a si caah mah kha na chuah thla na chuah thla kha le hleiriat na van fonh ta lai hleiriat na van fonh lai. Na van fonh dih sisi ahcun mah kha i a phi a chuakmi kha Pakul le panga in hnasa nga in na van hmioh lai. Makha hnasa ngan na hmiohmi a phi kha tung ya tung se tung zathum le sawmthum le pathum in na van zuk ṭhan lai, na van hnoh ṭhan lai. Makha na van hnoh dih i a phi a chuakmi kha Pariat in na van hmioh ṭhan lai. Sih in na van hmioh ṭhan lai. A na van hmioh dih sisi ahcun mah kha i a phi chuakmi kha nga ya nga sele in zanga le sawm nga le pali in na van hnoh ṭhan lai. A na van hnoh dih sisi ahcun mah kha a phi chuakmi kha Ṭhu in nambar pahnih in na sa lai na van phawt ṭhan lai. Nambar ṭhu in na van sa lai. Kha na van sa dih si si ahcun makha i a phi chuakmi kha zeidah na van tuah rih lai kan ti si ahcun na chuah ni tahchun na November ni riat i na chuah si ahcun makha pariat he khan na van fonh piak lai. Na chuahni hi na van fonh lai. Na van fonh dih sisi ahcun makhai a phi chuakmi kha panga in na van hmioh ṭhan lai. Number five in na van hmioh ṭhan lai. Kha na van hmioh dih sisi ahcun makhai i a phi chuakmi kha zeitindah na van tuah ṭhan lai ka ti ahcun Chauyaku se hnih in na van fonh ṭhan lai; zaruk le sawmkua le pahnih in na van fonh ṭhan lai. Kha na van fonh dih siah cun mahkhakha a phih chuahmi kha pakul in hnase in na van hmioh ṭhan lai. Hnase in na van hmioh lai. Kha van hmioh ta u sih. Kha na van hmeuh dih si ahcun mahkha i a phi a chuakmi kha na chuah kum tahchunhnak ah thongkhat zakua le sawmkua le kum khat i na chuah si ahcun mahkha a hnunglei i lunghnih kuse ṭih sawmkua le kum khat he khan na van fonh piak lai. Nangmah na chuah kum i a hnunglei lunghnih he khan na van fonh piak lai. Na van fonh dih sisi ahcun makha i a phi a chuakmi kha zei in dah kan van hnoh ṭhan lai kan ti si ahcun thong sawm thum le thong hnih le zakua le sawmli, tumtawng hnaṭhawng, kuya le se in na van zuk ṭhan lai, na van hnoh ṭhan lai. Kha makha kan van hnoh dih sisi ahcun makha i a phi kha lungruk si lo sile lunga a chuak lai i makha a hnung lei cam i ummi lunghnih kha na chuah kum si lai. Cun a lai i ummi lunghnih kha na chuah ni a si lai le a hmailei cam i ummi lunghnih si lo sile lungkhat ummi kha na chuah thla si lai. Kha Mah khakha na chuah ni na chuah thla ahmaan ko a si sisi ahcun hi ka video te hi like, share le comment zongin ruahnak pek, follow tuah zongin von ka bawm veu ti kha sawm kan duh hna. Bye bye.